Sally kienet ilha f'relazzjoni ma' Tyrone għal dawn l-aħħar ħames snin. Bħalma jiġri dejjem il-bidu kien tassew sabiħ u Sally ħasbet li fl-aħħar kienet iltaqgħet ma' dik il-persuna li tista' tqatta' ħajjitha magħha. Iżda din l-aħħar sena kienet qed tħossha differenti għax il-fjamma tal-imħabba li kellha għal Tyrone bdiet tintefa' ftit ftit. Wara ħafna ħsibijiet iddeċidiet li tiftaħ qalbha ma' ħabiba tagħha biex forsi ttiha parir fuq is-sitwazzjoni tagħha. Tgħaġġilx li kieku minnhekk naħsibha sew qaltilha mill-ewwel Elsie. Ilni ħafna naħsibha Elsie imma bqajt fejn kont. Qed nipprova nkun viċin tiegħu imma xi ħaġa qed iżżommni lura. Għid il-verità hija hawn hemm xi ħadd. Sally ma tkellmitx u minflok baxxiet rasha lura Elsie ħadet ir-risposta mill-ewwel. Ismagħni Sally, jekk m'intx aktar komda miegħu aħjar taqbad u tgħidlu milli tkompli titmejjel bih. Tyrone ġuvni sew u ma jixraqlux hekk żgur. Naf imma naħliflek li qatt ma qlibt ilu. Iltqajt ma' xi ħadd fuq ix-xogħol u qed inħossni ninġibed lejh, imma fl-istess ħin ma rridx ngħaġġel għax ma rridx nitlef kollox. Ma jistax ikollok kollox fil-ħajja. Trid tagħżel imma kieku minnhekk naħsibha sew, ma' Tyrone taf li għandek futur, ma' l-ieħor għadu wisq kmieni biex tkun taf. Sally ma weġbitx lura għax kienet taf li Elise għandha raġun. Il-ġimgħat komplew għaddejjin u Sally baqgħet ma ħaditx deċiżjoni. Ir-relazzjoni mal-ġuvni l-ġdid kompliet dieħla aktar 'il ġewwa. Issa kienu anka jibgħatu messaġġi lil xulxin u darba fost l-oħrajn qalilha biex jiltaqgħu u mingħajr ma ħasbitha darbtejn aċċettat. Edwin, il-ġuvni li ltaqgħet miegħu kien jaf li hija għarusa iżda ma qagħadx lura biex jipprova jbusha u hi kompliet miegħu. Kif kienet sejra lura d-dar ħassitha verament ħażin li kienet ittradiet lill-għarus tagħha. Dak il-lejl ma setgħetx torqod. Moħħha beda jgħidilha biex ma tkomplix tagħmel ħmerijiet imma qalbha bdiet tiġbidha lejn Edwin u ma kintix lesta li tieqaf tarah. Filgħodu kienet deċiża li tgħid lil Tyrone biex iwaqqfu r-relazzjoni għax ma kinitx qagħda tħossha l-istess. Ċemplitlu biex jiltaqgħu u ftehmu biex filgħaxija joħorġu ftit. Filgħaxija wasal u Sally kienet għadha mhux żgura minn din id-deċiżjoni imma ħasset li dik kienet l-aħjar soluzzjoni għax ma riditx tkompli tgħix f'gidba.

Sally ma felħitx twieġbu lura. Żgur ma stennietx aħbar bħal dik. Għadda ftit tal-ħin u komplew mexjin fuq ir-ramel. Imbagħad ftakret f'dak li qalilha ftit qabel. U x'ridt tgħidli aktar? Għedtli li kont se tgħidli xi ħaġa importanti. Xejn xejn imbagħad ngħadilek darb'oħra. Ejja għidli tajr taf kemm inbati bil-kurżità. Żgur? Ħeqq mela. Xtaqtu li jkun mument aħjar imma ħa ngħidlek la trid tkun taf. Niżel għar kubbtejh, ħareġ kaxxa mill-but u kif fetaħha ħareġ xurkett. Irridek tkun marti, Sally. Tiżżewwiġni? Sally baqgħet tħares lejh imbelħa. Ma felħitx twieġbu lura. Minflok ħarbitilha demgħa li ċċarċret għal fuq ħaddejha. Kif raha tħares ċass fil-vojt, Tyrone staqsieha, Selha Tħallini hawn isfel nistenna! qalilha bi tbissima. Selin ġibdet lura u nfaqgħet tibki. Tyrone baqa' jħares lejha mbagħad qam u resaq viċin tagħha. Xi ġralek għid? Qatt ma mmaġinajt li se ġġib ruħek hekk. Aħfirli Tyr imma ma nistax ngħidlek iva. Wiċċ Tyrone isserja. Ma tridx tiżżewwiġni? Sally ħadet nifs fil-fond imbagħad resqet viċin tiegħu determinata li tgħidlu kollox. Ma rridx inkompli ngħix f'gidba u aktar minn hekk ma rridx inweġġgħek għax naf kemm tħobbni. Tyrone ma weġibx imma ħalliha tkompli. Illum ridt li niltaqgħu biex ngħidlek kif kont qed inħossni f'dawn l-aħħar xhur. Għedt forsi nieqfu għal ftit ħa nara kif inħossni għax bħalissa ninsab vera mħawda. Tyrone ma setax jemmen dak kollu li kien qed jisma'. Beda jipprova jifhem dak li beda jiġri madwaru imma ma setax. Hemm xi ħadd ieħor? Għidli l-verità. Hemm xi ħadd imma mhux kif qed taħseb int, ġieli ħriġt miegħu. Sally infaqgħet tibki u għalhekk Tyrone ħa tweġiba waħdu, ħass li fi ftit ħin ħajtu kienet inbidlet kompletament, l-ewwel bl-aħbar t'ommu u issa din ta' Sally. Kien ċert li din kienet it-tfajla ta' ħajtu biex issa sar jaf li tradietu. Staqsieha l-aħħar mistoqsija, U int xi trid lili jew lilu? Ma nafx Tyr qed inħossni mħawda hemm minni. Qaltlu hi u tibki. Mid-dehra d-deċiżjoni tiegħek hi lek li għamiltha, kont jien li ma ndunajt b'xejn. U kif qal hekk, beda miexi. Sally baqgħet tibki waħidha fis-skiet. Kien għadda xahar u Tyrone beda qisu jaċċetta l-fatt li Sally m'għadhiex aktar tiegħu. Beda joħroġ ftit 'l hawn u 'l hemm iżda dik it-tbissima li darba kellu kienet għadha ma ġietx lura. Min-naħa l-oħra Sally kienet diġa daħlet f'relazzjoni ma' Edwin u ftit ftit reġgħet bdiet tħossha tajba. Iżda dan Edwin xejn ma kien bħal Tyrone għax għeluq it-tliet xhur li għalqu flimkien refa' jdejh fuqha għall-ewwel darba. Sally ma riditx temmen li dak kien l-istess Edwin ta' ftit xhur ilu. Kienet deċiża li twaqqaf ir-relazzjoni imma mbagħad ħafritlu. Issa kienu għaddew sentejn. Darba fost l-oħrajn Sally kienet miexja fejn il-baħar tiftakar fil-memorji tal-passat u f'ħin bla waqt baqgħet tħares ċass. Quddiemha ftit 'il bogħod kien hemm Tyrone fuq ir-ramel bilqiegħda waħdu. Mingħajr ma ħasbitha darbtejn ħaffet il-pass u marret tkellmu. Tyrone kien sorpriż għax kien ilu ħafna ma jaraha. Araceli, kif int? Ma nistax ngħid li int tajba imma għaddejjin, u int, mhux ħażin, kien hemm pawża imma Sally riedet tkompli tkellmu. Kif kienet baqgħet il-mamm? Il-mamm mietet sena ilu. Jiddispjaċini ħafna. Dik hi l-ħajja. Dak il-ħin Sally baxxiet rasha lejn l-art u waqa' l-annuċċali. Tyrone seta' jinduna bi black eye li kellha madwar għajnejha u bla ma ried inħasad. Hemm x'għandek? Sally ma rrispondietx. Minflok ħarġitilha demgħa. Dan l-istess wieħed li tlaqt lili għalih? Għadek ma tafx kemm inħossni ddispjaċuta fuqek Tyr. Edwin qatt ma ħabbni mhux bħalek. Ma nafx kif qatt ma rajta din il-ħaġa. X'għadek tagħmel miegħu mela? Lili ma domtx taħsibha wisq biex tlaqtni avolja kont inħobbok. Edwin raġel vendikattiv. Ma nistax naqbad u nitilqu għax nispiċċar. Hu ħsieb tiegħek innifsek Sally qabel ikun tard wisq? Nimmissjak ħafna Tyr. Timmissjani int? Iżda hekk kif kien se jwieġeb, tfajla oħra waslet ħdejhom u bieset lil Tyrone fuq xufftejh. Skużani qalbi domt imma l-papp dam ftit ma ġie għalija. Ma jimpurtax pupa l-aqwa li ma ġralek xejn. It-tfajla ħarset lejn Sally imbagħad lejn Tyrone biex tipprova tifhem min kien hemm quddiemha. Sally kienet pronta tkellmet hi. Sally jien, ħabiba antika ta' Tyrone. Ħadt gost li rajtek, issa ħa nħallikom tkomplu fil-kwiet. U kif qalet hekk bdiet mixja b'qalbha maqsuma, taf li dak kollu li xi darba kellha kienet tilfitu għal dejjem.